no, Nana abɔ yɛn mu, ne mpo esu a gyɛnkyɛrema yi su no, yɛn nyinaa ne wɔn abɔ mu asu. Nana, wei deɛ wɔadaro ma wo nkwa so awiei. Meda wo ase. Ɛm, Adom TV deɛ wonim sɛ yɛne gyɛnkyɛrman na yɛresu, na ɛfiri nansa ne nnɛ a yɛbɛpie ha mpo bɛyɛ nnawɔtwe ntam ni a yɛadi ɛyɛ ɔdɛɛfoɔ ayiyɔ yi ho nkɔmmɔ a na bɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi sɛ afei Ayie no ho nhyehyɛe ankasa ahyɛ aseɛ. Ɛɛ nnipa ɛwɔ akyikyiri no bɛnkyɛ yɛhwɛ Adom TV. Deɛ ɛdi kan, dɛn ɛna woka kyerɛ wɔn? Adewu, Adewu Denkyira Pɛntɛmprɛm. Me ne sono. Yɛkoto a, yɛfrɛ me ne sono. Yɛsɔre a, yɛfrɛ me ne sono. Obi ntutu mmirika nkɔhwɛ denkyira me ne sono me ne sono daeɛ a yɛnyane yɛnyane kronkron kronkron kronkron sɛdeɛ adom ɛrebu saa ɛfa yɛn nana ne kura sɛnkorɛ ne ho nsɛm no medi nkan bɔ denkyira yɛabɔ din. Menim sɛ Ghana man nyinaa nim sɛ denkyira yɛ wɔ hɔ. Nanso bɛyɛ mmere kakra yi, na yɛ papa, yɛ wura, yɛ wɔfa, yɛ adeɛ nyinaa, na ne ho mfa no. Ɛno nti de Nkyerɛman de no kɔmaa oduruyɛfoɔ. Afei na mmere no aso. Afei na Denkyira yɛrepagya yɛn ho, ɛfiri sɛ na yɛn wura yɛ papa. Ne ho dodo no ho. Ɛkaa yɛn nyinaa hyɛɛ yɛn. Nti saa berɛ yi deɛ, Denkyiraman yɛasɔre. Na Denkyiraman yɛresɔre a, na PACA na ɛresɔre. Berɛ a ne manu te ne nkyɛn. na minni mensa so te ne nkyɛn. Na obi bebisa sɛ, Sɛ manu anaa mensa no, sɛn na Nana Hemaa ɔɔka? Aberewa baako na ɛde ɔwoo mma mmaa mmiɛnsa. Na panin no de ago bɛni. Ɛno no ani de nkyira piesie. Deɛ ɔtɔ so mmienu yɛ anade no ho. Ɛno ne ne kotoku, akyem kotoku. Ɛna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no, ɔde sie ma. Ɛno no yɛ bɔdwe sango. Na sɛdeɛ de nkyerɛ a yɛ history ɛkyerɛ no, beebi a na yɛwɔ akokyerɛ gyakobu ɛhɔ na na abankɛseɛ so na yɛn nyinaa yɛnim Akokoakoko-akokoakoko na ɛde denkyirafoɔ bɛpue wɔ mfimfini mantom. Nanso denkyirafoɔ, yɛyɛ Jewfoɔ, nti ekuro biara a wobɛkɔ so biara no, wohu denkyirafoɔ. Ekuro biara, ɛfiri sɛ sɛ wohwɛ baabi a denkyira yɛfiri a, yɛfiri Nile Basin no mu na yɛbɛduru Bono. Yɛnenam ara na yɛde akonnwa kɛseɛ no, yɛde kɔduruu Dwokwaa, ɛfiri sɛ na ɛhɔ, ɛdwo kwa. Nti ɛhɔ yɛ, ɛhɔ na akonnwa kɛseɛ no wɔ. Ɛna Dunkwaaha ne ahemfie kɛseɛ no. Nti adom sɛ na mobaeɛ a, ɛyɛ yɛ wɔfa. Ɔtete etire, ɔdɛɛfoɔ boamponsem, bɛmma a ne ho bɔn atuduro. Ana wuo asare ne boɔ. Kuropa nan a yɛde akɔboɔ gye ne tantaa. Fɛnfɛnsi a yɛhwɛ ne so a yɛhu yɛn nim. Wako atɔ. Na wako atɔ no na ɛwɔ sɛ me nuanom a wɔwɔ mmeammea ne dɛnkyiraman yɛka yɛn ho bom. Na yɛbɛhyia wɔ Dunkwao ha. Na deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ no yɛyɛ na yɛkɔtoa so wɔ Dwoko ha. Yɛn nyinaa yɛnim yɛ wɔfa, yɛ papa. Wobɔ ɔdɛɛfoɔ boa mpɔnsimdin a, na wabɔ bɛrima din wɔ Ghana ha. Mebɔ ɔdɛɛfoɔ boa mpɔnsimdin a, sɛdeɛ na ɔdɛɛfoɔ te no, menya ehu bi. Mebɛdi adeɛ. Bosome no awieeɛ na medi adeɛ mfeɛ aduonu nwɔtwe. Ɔdɛɛfoɔ Boampɔ nsam a ɔde me sii so no, ɔde me faa nteteɛ mu. Wamma me tirim anyɛ me dɛ. Ɔdɛɛfoɔ n'akyiri ba ne me maame, ɛna me maame nso ne kaakyire ne me. na ɔdɛfoɔ de me dii akonnwa. Wamma bamsɛm ankɔ me tirim, wangyegye me so. Mmom no, ɔde deɛ ɛreya, ɔde afaa deɛ ɛyɛ den mu. Mehuu ɔdɛɛfoɔ no, na ɛnam sɛ me papa ware me maame nti, na ne din no ɛsono sɛdeɛ yɛbɔ no. Ɔyɛ ɔhene no nti na yɛn wɔfaasefoɔ no yɛfrɛ no Dada Ɔhene. Ɛna me papa nso na ɔyɛ tikyani nti yɛfrɛ ɔno nso Dada Tikya. Nti Dada Ɔhene ne Dada Tikya na ɛteteeɛ. Ɔdɛɛfoɔ na ɔnyɛ obi a ɔhwɛ adeɛ hann saa. Ɔtetee ne mma, ɔtetee ne wɔfaasefoɔ. Ɔma yehu sɛ akonnwa da fie nti yɛresua ade a, yensua nkɔ yɛn anim. Ɛno nti, me nuanom nyinaa kɔe, na na ɔyɛ Kristoni mapa. Ɔkɔ Roma. Efiefo no nyinaa kɔ Roma, ne mma, obiara kɔ Roma. Me papa kɔ Methodist. Nti me pɛ ne me nua lɔya a medi n'akyi ne ɛkɔ Methodist. Nanso ɛbaa no secondary school no, Ɔbɔɔ mmɔden ara sɛ me brada ɔbɛma no akɔ St. Augustine's na wakɔ akɔfa Catholic nteteɛm. Minim dada ɔhene sɛ woyɛ rough a, ɔbɛguaa wo, ɔbɛtea wo. Nanso me mmom deɛ na ba a ebi anka me ho da. Yɛsuro. Wobɔ glass na me papa guaa wo baako a, ɔdɛɛfoɔ bɛba abɛto so. Adɛn na woresuro? Ɔse mebɔɔ glass ɛna da the teacher Woguaa me baako oh saa a ɛneɛ brɛ Ɔno bɛguaa wo mmienu Ɔdɛɛfoɔ de ne wɔfaase ne ne mma faa nteteɛ bi mu Ɛno nti na ne mma wɔ Adwunkwaawaha Ne mma ma kwan a ɔdɛɛfoɔ de ne wɔn ba Dwokwaa akwan ma Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'ani bɛko wɔn ho Ɔtetee yɛn nyinaa. Me me kɔ agri me wie agri me san kɔ toa so ne nyinaa wɔ sɛ me de m'ani ɛrehwɛ wo me wie koraa n'akyire no ɔsɛ wɔ sɛ me kɔ university ɛnu nti odi m'anim ɛkɔ kivas sɛ me nkɔ nkɔ sua deɛ. Naansa mekɔ Kivas no, nna ɔdɛfoɔ, committee biara a ɔbɛkɔ so biara no ɔde me kɔ. NAFAC ɔde me kɔɔe. Ahemfo atikyerɛ no a wɔwɔ Ghana ha deɛ, wofa Yaa Naa a wanya ne baabi kɔ, Nandɔm Naa, Naa Para ɛɛ Naa Puri Pubi Kyiri, Wɔn nyinaa, Ɔdɛɛfoɔ Adaworoma, yɛreka nteteɛ a Ɔdɛɛfoɔ de me fee mu no, woreka cultural policy wɔ Ghana ha a, Drɔbɔhemaa na ɛka me ho, ɛna ɛka mmarima ho meɛ drɔ cultural policy. Ɔdɛɛfoɔ ma me kɔyeyɛ yɛ programs sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛpagya me. Mewie university no, Minya edwuma wɔ education, sɛ mɛkɔ akɔyɛ me national service. Na mekɔeɛ no, ɛm sɛ akonnwa no nti no, na wɔntumi mma me adwuma biara nyɛ. Ɛno nso na mekɔ biara ɔdɛɛfoɔ ɔkɔsi me. Na ɔdɛɛfoɔ huu sɛ wɔntumi mma menyɛ hwee no, ɔyɛɛ sɛ saa deɛ Nana ei, me meyɛ. Regional House of Chiefs President ɛneɛ na bra research na bɛsua Central Region ɔdɛɛfoɔ ma me kɔ research ɛno nti Central Regional House of Chiefs me kɔ research department me kɔ sua obiara na mammerɛ sɛdeɛ obu N'amammerɛ wɔ ne kurom. Sɛ wohwɛ, woyɛ research a, wohu sɛ central region, nkuro no bi wɔ hɔ a, wɔn hemaa ɛrekasa a, wɔsɔre. But yɛn Denkyira deɛ, yɛwɔ unique culture. Ɛno nti ɔbaa ɛrekasa wɔ Denkyira man mu a, ɔnsɔre. Nti mebusaa why a mmaa wɔnsɔre. ne Wai a ɔbaa ɔsɔre. Na deɛ ɔkaeɛ ne sɛ, Yɛn a yɛdi wɔfa adeɛ no, sɛ yɛreka a, akonnwa no, ɛyɛ yɛn mmaa no na ɛyɛ yɛn dea. Enti yɛyɛ yafunu ba anaa yɛn nua na ɔbɛdi adeɛ. Enti sɛ wo wode wo yafunu ba redi adeɛ, na wo yafunu ba no ne wo maame no rekasa na ɔnsɔre a, adɛn na wo maame no, wo, wosɔre? Enti ɔdɛɛfoɔ ma mehuu. Central Region, deɛ ɛkɔ so wɔ all the traditional areas. Na ɔmaame tee sɛ, ɛnam sɛ akwanya kɛseɛ no ɔbaa na ɛdi nkan tenaa so no, me deɛ, mensɔre ɔbarima biara anim wɔ Ghana ha. Ɔdɛɛfoɔ maame tutuu ɛkwan kɔɔ, ɛnyɛ aburokyiri mem, but Ghana ha, mekɔɔ nkuro nkuro bi so, mekɔhuu why a, Ahemafo no bi sɔre. Nti asɛm a mubisa ne sɛ, nti ɔdɛɛfo yi, akyire no yɛfrɛ no Oman. Oman, nti me no, sɛ mekɔ obi kuro so, na ɔhene no, hemaa no ɔsɔre a, me mensɔre? Ɔse daabi da. Wɔ akwanya no, ɛyɛ pɛntɛmprɛm. Me ne sono, nti wonsɔre. Ɛno nti, sɛ medi adeɛ yi, a meka sɛ 28 years yi, baabiara nni hɔ a Me me kɔ a mɛ sɔre. Na wei de wadara ma mentwa w'ano eh, mehwɛ wo a mentumi hu sɛ w'ahoɔfɛ no nti o wonyini bebree na wadi adeɛ mfi aduonu nwɔtwe na kyerɛ sɛ wodi adeɛ ntɛm medi adeɛ ntɛm deɛ nanso ɔbaa deɛ ɔboro mfie aduonum aduonum baako na ɔnsa nti meboro mfie aduonu aduonum mekyerɛ 51 mebo Nti me nsua saa. Wo ho na ɛfɛ. Nyame adaworoma. Menim sɛ ewiase nyinaa ɛhwɛ Adom TV, wiase nyinaa ɛhwɛ Dankyiraman saa mmerɛ deɛ asie nti. Ɛdɛn ɛna ɔmanfoɔ ɛnhwɛ ne mu? Hmm, me manfoɔ, Ghana man, saa berɛ yi, ɛfiri yi ndɛ due yi a ɛyɛ kwasiada yi, yɛayɛ mass ama ɔdɛɛfoɔ ɛfiri sɛ ɔdɛɛfoɔ ɔyɛ traditionalist ne nyinaa akyi no na ɔmfa ne nyamesom ɔmfa nto fam wobɛkɔ na ɔdɛɛfoɔ ɔkɔndakte na ɔto baritone ɛno nti yɛn nyinaa ɛnne ɛda yɛ yɛ mini mu no ɛnyɛ nne ketewa woba na meme to baritone a wohu sɛ yes ɔdɛɛfoɔ n'ase ni ne me Ntsi ndɛ nea ɛhyɛ aseɛ a Denkyiraman, metumi mpo nka sɛ ndɛ ɛyɛ ndeda, ɛfiri sɛ ndeda na mefiri Dwokwaa, ɛhyɛ aseɛ wɔ mfuom na wɔse ɛyɛ amammerɛ. Nti ɛnnora deɛ Denkyiraman yɛanda, me ne wo kasa yi. Ɔtete atire, ɔdɛfoɔ ɔboa mpɔnsam wɔ kuro yi mu. Nti ndɛ ɛnam sɛ ɔkɔ asɔre nti ɛnɛ nna yɛyɛɛ mass ɛmaa no. Ɛno nti yɛtoa so ara na Nyame boa a ɔkyena deɛ yɛ papa yadeɛ nyinaa pɛntɛmprɛm a ɔmene so no, kwayɛ kɛseɛ a ɔmene so no. Ɔdɛɛfoɔ Obuamponse, bɛɛma ba, bɛɛma a ɔndi sika a ade akye so. Ɔkyena, yɛde no bɛto mpem sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi biara ɛbɛba aba bɛhwɛ n'ani akyi. Ɛno nti na me mmɛn no wɔ ha, na me mmɛn nsa nso wɔ ha. Nti deɛ mekyerɛ Ghana man ne sɛ, Ɔdɛɛfoɔ Obuamponse, Ne kura ase nkorɔyɛ no, ɛmmere no aso. Denkyira man, monsɔre na monsi Kyinnwaka, Ghana man, Odupɔn atutu, Odupɔn atutu. Nti obiara mmra na ɔmmɛboa Denkyira man na yɛnkora yɛn wura, ɛfiri sɛ yɛn wura. Ɔbɛgyee din wɔ Denkyira. Ɔbɛgyee din wɔ Ghana man. Nti yɛbɛtena ase ɛfiri ndɛ dua yi akɔsi Memeneda. Nti yɛsrɛ sɛ obiara mmɛboa yɛn. Yɛda Ghanafoɔ ase. Yɛda obi biara ase. Nana, yɛda ase bebree. Ɛyɛ Ɔbaahemaa a ɔwɔ Denkyira a sesei wɔn na ɛhwɛ akyire sɛ Denkyira piesie. Ɛna wote sɛ yɛne di nkɔmmɔ na ɛɛm yɛka denkyerɛ yi ɛɛm agona mmanu nso so ɛwɔ ha ɛyɛ nana dɔkta Frimpong Manso Akyem Kotoku ɛhene ɛɛm nana wada ama wo nkwa so. Wo ho te sɛn? Yɛn ho yɛ yɛn mo akɔ ababa Adom TV so. Yoo, ma mo nyinaa nso. Akwaaba, yɛda mo ase sɛ mo ba bɛ gyam yɛn nkɔmmɔ bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi atwetwe. Yɛka Agona Manu a, yɛnim sɛ Agona piesie yɛ ɔdɛɛfoɔ a ɛnne ɔda hɔ. Agona Manu, wo kyerɛ mu kyerɛ Ghanafoɔ sɛ? Agona Manu no, Sɛ dɛnkyira no, na nkuro no akɛseɛ no yɛ mmiɛnsa. Yɛbɛtenaa ɔfe so ha yi. Saa bi nananom nso, gold adwuma na yɛayɛ ara firi tetetetete. Enti, ɛɛm, ɔbaa baako, ne mma mmarima mmiɛnsa no, Wɔn na na edi hene wɔ nkurow no so. Enti piesie no, ɛno no kurow ne abankɛseɛ so. Ɛna yɛn mmaanu no, yɛn nso yɛ kurow yɛfrɛ no Sɛnyaase. Ɛna Bɔdwesango, ɛhene nso Mɛnsa no, ɔno nso ɛwɔ ne kurow. Enti sɛbe tete no na yɛn nso yɛne sɛbe Asanteman. na na ɛteɛ. Na Nana Boampem sɛm deɛ, na yɛn nyinaa ɔyɛ nkabom he nti, ne yɛn nyinaa te fɛfɛɛfɛ. Na eduru me ara me Nana Ntim Gyakari so no, na ɔnhyɛ da ntena ni ntena anim mma yɛn nuanom Asantefoɔ no. Asantefoɔ no sɛbe yɛn nyinaa kan abusua no so, yɛn nyinaa yɛ nipa baako. Ɛyɛ differences in time a yɛbaa South Yɛfiri Egypt hɔ ara reba no difference sɛ hwan na ɛduru ha sei hwan na wabɔ wafa edin but sɛ woyɛ agonani a wontumi nware agonani a ɔwɔ fante anaasɛ ɔwɔ bono anaasɛ ɔwɔ baabia yɛnya yɛ nnuafoɔ na yɛte fɛfɛɛfɛ nti kɔbaa sɛ sɛdeɛ na yɛn yɛn nua eh, yɛn hene a yɛfrɛ no Tim Gyakɛ na ɔnhwɛ yɛn nuanom so yie no Ɛma wɔn kɔyɛɛ kɔmplen nso maa Nzemaa hene. A Nzemaa nso, na Nzemaa som Nzemaa kɔtɔkɔ saa mmerɛ no, n'asaase no kɔ ara kɔsi Ivory Coast nyinaa. Ɛna wɔn san kɔyɛɛ kɔmplen maa yɛn nuanom Dagbɔnfoɔ, Dagoma hene, Ɔwɛre kɔtɔkɔfoɔ. Enti wɔn yɛɛ sɛ wɔn retu ɛɛ Dɛnkyira hene fo. Dɛnkyira hene nso, sɛbe ɔmene sono, ɔntie afotuo. Ɛnna wɔka bɔɔ mu yɛɛ dɔm tiaa Nanantim Gyakari maa ɛko no mu dɛnkyerɛ no mu teteeɛ. Nti na dɛnkyerɛ no mu teteeɛ no, yɛhene yɛgyaa ahemfie no bi wɔ Dunkwaha, ɛnna Piesie no kɔbɔɔ ne sesee wɔ Dwokwaa. Ɛnna yɛn Mmaanufoɔ no, Sɛnyasefoɔ no, yɛn nso yɛnenam mu hwiren kɔ fa Bosomtwe no nkyɛn kɔtenaa Bomfa. Nti yɛtenaa Bomfa no nso na yɛakɔbɛn Asante dodo. Ɛnna Asante twenhotwenhoe. Me nana a sɛbe ɔde yɛ kɔɔ hɔ no, na na Frimpong manso wɔ fa kɔ so hia penten. Nti twenhotwenho na yɛse sɛbe yɛntwe yɛn ho na wɔn se yɛmmɛka ho na yɛse sɛbe Dankyira nso wɔntumi nsom Asante. Ɛnna ɛyɛɛ ntɔkwa. Ɛnna yɛko maa yɛwɔ fa, Frimpong manso wɔ fa no, ɛkaa mu. Enti ɔkaa mu no, ɔkaa mu no na ɛɛm, yɛ saa mmerɛ no, saa ntɔkwa korɔ no ara nso, Ɛgyesohene nso, na ɔbɛn Frimpong manson wɔ fa no anafo sua penten. Enti saa mmerɛ no na ɛko no mu, ɔno na na ɔma yɛn aduane anadwo. Enti lu, yɛ luuzu wɔɔ no no, ɛna Asantehene kɔhyee Ɛdwo so. Nti Ɛdwo so hene no na na Kuntun Krunku no a ɔne Fosinye Apenten yɛ adnamfoɔ no na ɔno no dwaneeɛ a sɛbe ɔkɔ tenaa Kwaabibire mu wɔ kyɛ bi. Nti yɛn a yɛse yɛne Asantefoɔ no nyɛ baako a ɛbɛyɛ yɛbɛkyɛm no ne yɛfrɛ yɛn ho Akyɛmfoɔ. Enti wɔn no deɛ ɛne wɔn yɛ anuanom akyɛ. Nti yɛn yɛfiri Bomfa hɔ no na yɛkɔkyekyere Asante Akyem. Nti Asante Akyem no me Nana Frimpong Amanson na ɔkyekyere Asante Akyem. Na gold adwuma a yɛyɛ nti no ɔyɛ ɛɛm Obenuma ase gold mines no a ɛyɛ Konongo gold mines yi ɛna ɔkyekyere kuro a yɛfrɛ hɔ nom Amantena ɛwɔ Asante Akyem ɛmaa ne workers no. Na kyerɛ sɛ, kotoku no ne seesei deɛ yɛfrɛ hɔ Asante Akyem Agogo Hwedeɛ mu no, deɛ te hɔ ara na Asantefoɔ no sɛ gold adwuma no nti nansa pɛ na ɛmu asan ayɛ du. Ɛna Asantehene somaa ne wɔfaase Asante Akyem Dwansa hene sɛ ɔmmɛtena ɛhwene ano na biribi a ɛkɔ so a wahu na asɛ afei yɛamu san apagya. Nti ɛwɔ hɔ no ara na nnipa no adɔɔso na ɔfii sɛ anhwɛ a yɛbɛsan ne no ako. Ɛnna ɔsomaa Mampɔn hene sɛ, Mampɔn hene, mmetu yɛn mfiri hɔ. Na saa mmerɛ nso na sɛbe Nana Setu nso na wapagya ne mu na wayɛ aniammɔn nso kakra. Nti na ama Ashanti Federation na ɛmu akyekyɛ kakra. Nti Mampɔn hene baeɛ no, na instead sɛ ɔne yɛ bɛko no, na ɔne yɛ yɛɛ baako. Ɛnna Frimpong ma ɔde ne nua mmaa mmiɛnsa maa Frimpong Manso wareeɛ. Enti mmaa mmiɛnsa no, baako mma ne present Kwawu Manhene nana, ɛna baako nso ne Asante Akyem Dɔme Abra, ɛna third one no nso ne Hwidiem nso, wɔn nyinaa yɛ Nnuafoɔ. Enti wɔn nyinaa yɛ sɛbe Mampɔnfoɔ. Ɛno nti na Professor Kosa tumi baa Kwawu sɛ ɔreba bɛdi hene. Wɔn nyinaa yɛ Nnuafoɔ. Enti me nana Frimpong Manso ne yɛn kɔ tenaa bepɔ no so na yɛkaa sɛ, Aha deɛ obi ba sɛ ɔba bɛha yɛn a, na ɔba ha kɔwu. Ɛne kɔwu no. Nti wote kɔwu no a, ɛnyɛ sɛ kwawu, ɛyɛ kɔwu. Aha, nti kɔwu no yɛ mampɔn ne dɛnkyirafoɔ na a mix up. Enti yɛkyekyeree hɔ wieeɛ no na yɛkɔ saa Prana no. Sɛ saa mmerɛ no na akwamufoɔ no. na ɔkɔtɔ nkyene firi sɛbe mpoano a na taxes no dɔɔso ɛna wobɛtwa ɛde nso na wabɛtwa pra na yɛyɛɛ sɛ ɛneɛ pra ɛkodoɔ no yɛn mu bɛ manage ɛno no koraa ma ntɔkwa nso si yɛne ansa sasraku nsɛm nti na frempɔn a ne mmaa nso abɔdin no ɛba time a yɛtumi defeat ansa sasraku no nti yɛbɛtena pra no ano no ne yɛ establish present akyem kotoku a ɛfiri, yɛfiri, ɛsiane sɛ yɛn nuanom na ɛwɔ kwawu no, nti yɛfiri nkɔkɔɔ ɛtena mu ara kɔ kɔsi akyem da ɛkɔ akorɔ so. Ɛno nti na sɛbe um, kuro a yɛfrɛ no um, nsawam kuro yi koraa de sɛn, Adoagyiri nso ɛyɛ yɛn kuro no. Enti maanu no anamɔntuo ne na yɛ nua mansa deɛ ɔno no bosomtwe no nkyɛn hɔ no a yɛ bɛ tenaa kane no ɛna ɔmo kyekye ɔmo sese a ɔmo tenaa hɔ ɔmo deɛ ɔmo antu anamɔn nti bɔdwe sɛ ango kuro no nso yɛ dankyirafoɔ mapa enti na maanu ni mansa no na asekyerɛ no no. Enti yɛ kae sɛ ɛnɛ. Yɛyɛ yie deɛ nso yɛbɛsua adeɛ. Wohwɛ abakɔsɛm a ɔde ama yɛn, ebi wɔ hɔ a wontee da. Me meyɛ Mamponi, menim sɛ Mampɔn fa bi wɔ Kwawu deɛ, nso mennim sɛ sei na ɛbaeɛ a Kwawu o Kwawu a yɛde yɛ dede nyinaa no. Sɛ ɛrekɔ aha deɛ woba ha a na kyerɛ sɛ wobe wokɔ akɔwu. Ɛno mu nkyerɛmu no no yɛbɛnya ntoboaseɛ ne abiebie mmere pa mu na eh, Nana Wadaama mɛmo akɔ aba. Yɛ adeɛ na. Te sei eh, deɛ mateɛ ne sɛ wotenam ama ɛyɛ Agona Mensah. Ɛɛm, w'Adamma, wobɛbɔ wo din ama yɛn na wo nso ama yɛn biribi kakra a ɛfa ɛyɛ Agona Mensah ho? Ɛɛm, me din ne Nana Addo Gyamfi a ɔtɔ so mmiɛnsa. Na ɛɛm sɛ asɛm yi deɛ me nuanom mpanimfoɔ aka ne nyinaa. Na na ɛwɔ sɛ nka mode firi nkwadaa so na kɔ mpanin so. Yɛde yɛmfa mfiri mpanin so mma nkwadaa. Ɛ ɛyɛ nokorɛ na deɛ ɔmu nsa sɛ Nana Heman ɛnkyɛ biara ɔbɛsan apagya ne mu nti yɛnyaa no saa. Na ɛwɔ sɛ yɛne no wiewie prɛko nti na yɛde yi sane no. Yɛwie a ɛne wo wie pɛ na ɛkyɛ sɛ yɛpue akɔ. Yoo meda ase eh, Agona Mensah ɛna ɛte ha yi. Sɛdeɛ me nuanom mpanimfoɔ no ɛkaeɛ no, meka sɛ mesan asi akyiri asa aka ne nyinaa a, yɛbɛ waste time. Na Agona Mensah deɛ, obiara anim sɛdeɛ Bɔgyesango kuro ɛne Bɔgyesango ahennie teɛ. Ɛyɛ Agorɔ mɛnsa yɛyɛ nkwadaa nso ntɔkwa deɛ yɛfa no kwa ntɔkwa deɛ ɔde foro yɛn a na wate bi paa ɛɛ yɛako ntɔkwa ɛna otumfo ako mpere nso yɛne sabonsam ako aku no agye ne kyɛ ɛdra bɔnsa nwa ahemfie sisi a eti no yɛn deɛ yɛn deɛ yɛbaeɛ no ɛɛ ntɔkwa nko a obiara ntumi yɛ. Na sɛdeɛ me nuanom mpanimfoɔ no kaeɛ no, yɛn deɛ yɛbɛtena abɔgyesɛ anwo no, ɛhɔ ara na yɛwɔ a yɛwɔ hɔ. Ɛfiri sɛ ne mo ani yɛ den, obiara ntumi mu nti na mokaa hɔ no. Aane, yɛn deɛ obiara ntumi yɛn, obiara ntumi mfa yɛn mfiri baabi a yɛwɔ nkɔ baabi. Ɛnna woka yɛn ntɔkwa nso a, woka yɛn ntɔkwa nso a, yɛn, wontumi yɛn, ɛnna yɛatu akɔ. Nti ɛdeɛ baabi a ɛteɛ ara na ɛteɛ. Na yɛn no, yɛase dɔɔso. Ɛɛ sɛdeɛ na me nua panin ka no, akyem bɔgyesa ahofoɔ wɔ hɔ. Bɛ ɛkyɛ sɛ nkuro ebi wɔ kwawu sɛdeɛ yɛka no a. Wohu sɛ eh, me panin kan, mɛnu mɛnu mɛnu kan, ɛna mɛnsa so kan. Ne nyinaa yɛ adeɛ baako. Ɛyɛ biribiara a ɛyɛ nyinaa ɛyɛ no baako, na mmom yɛ deɛ yɛkɔtenaa abɔgyesaa ho no, yɛ deɛ yɛtenaa hɔ sɛ nkwadaa, na yɛatena hɔ nso abɛsi nnɛ a obiara ntumi mpamo yɛn. Nana, yɛda ase pii. Na yɛtutu yɛn ani a na yɛhunu ɛyɛ Honourable Stephen Asamoah Boateng. Eh, seesei a meka sɛ ɔpɛ NPP amanyɔkuo no dwamtirani adi. Ɔyɛ mmarahyɛbadwani wɔ Mfanteman abatoɔ mpasua so. Eh, na mesɛ ah, Honourable deɛ menim sɛ Mfante ne pi, nti nka eh, aha yi deɛ Na wakyerɛ mu akɔ wie sɛ ɔyɛ agonani. Honourable, yɛma wakɔ aba ba Adom TV so. Eyo, ma me nka Mfantse na obiara nhu dɛ Mfantsefo so yɛ agonafo. Ɔyɛ nokwar, eh, megye wo do. Na nokwasɛm nye dɛ, hɛn yesusuae no na wɔse yɛ eguanafo, eguanafo. Na eguana no, eh, yɛ agona na yɛ akɔɛn Mfantse.

Nna hɛn asefo a wɔnye hɛn no mu agonafo no ntsi, m'abehwe a mobɔhwɛ me nanaanom na mo wɔfa yɛagya n'ekyir kwan. Na wɔato hɛn abesewe, yɛrewe abese, bese sisiara, ntsi enyi ber aba, ntsi ɔwɔ dɛ meba fie na mobɔhwɛ m'ekyir. Ntsi me maamenom, yɛtsenaa hɔ ansaana Bonofo no rebɛka hɛnho a yɛawarwar na ɔyɛ. Fanti na aba ka wɔ bɛt yɛn yɛ agona paa yɛ agona piesie maame wu yɛ agona piesie na ɔsɛ yi wɔ mu fie nti. Eti eti obi a ohu ɔnabo Stephen Asamoah Boate asa bi wɔ ha na adwene sɛ bi a chairman a ɔpɛ di nti na ɔbɛyɛ campaign na nyɛ saa na ɛteɛ. Oho David David ma yi mi yi mi fie a yɛ mɛ mɛ busua paa na ma bɛ mu agona dɛm kan na egua na nti yɛ eyi yɛ yɛ dzi mu paa na yɛ nyɛ wɔle yɛ nti. Mereba no maba mabegya me me me wɔfa ɛɛ ekyir korakora nti dɛ nkyɛn ahenman ma ɔreyɛ biara menye ne nam yɛ yɛ yɛ yɛdzi nkɔmbɔ wɔ dan mu na maba mabehyia ɛɛ me wɔfa panyin nso wɔ ha ɔyɛ manu na mansa nso wɔ ha na kyerɛ dɛ agona piesie na ne manu na ne mansa ɛɛ piesie na ɔwɔ ɔkɔ ma yɛabegya no kwan yi na kyerɛ dɛ agonafo yɛdɔɔso ɛɛ ekuo na nanom sɛ wɔsi hu ekuo a mɛnto aboba mmɔ no ofi dodow mu ɛɛ yɛyɛ dodow na ɛɛ hɛn ano nso atsew. na ɛyɛ. Mo ho so ɔfɛ. Ahoɔfɛ de Nyame na ɔde kyɛ hɛn. Ntsi yɛda ɔase ntsi ma abɛfie ntsi mo wɔfanom, mo nanaanom na menye hɔn ridzi yɛyɛ adesua seseiara. Yɛbɛda ase Honourable Asabi na Nana Gyakye so so wɔ ha. Nana, ɔdawoma, yɛbɛma wakɔ ababa Adom TV so. Megye so awuraa. Nana wo so bɛbɔ yɛn nkɔmɔ kakra. Agya, sesei yɛhunu mo nneyɛɛ pɛ, y'amammerɛ no ne y'amanneɛ no, ɛtɔda bi a na ɛyɛ ayera, nso ɛnnɛ mo abiebie nneɛma bi so akyerɛ yɛn. Wobɛbɔ gyakye ho nkɔmɔ so kakra akyerɛ yɛn? Bio. Edi nkan no, menyɛ gyase, meyɛ kyidɔm. Meyɛ kyidɔm hene. Kyidɔm? Kyidɔm hene. Ɛyɛ denkyira hene, kyidɔm hene. Denkyira hene, ɔman denkyira kyidɔm hene. ɛna me ne wo kasa yi. Ɛm, Kyidɔm wɔ Denkyira, wo dwumadie ne sɛn? Me dwumadie deɛ, bebrebe. Edi nkan no, sɛnea amammerɛ si kyerɛ kyerɛ no, berɛ a yɛn ho dwodwoo kakra no, Denkyiraman yɛ sɛ saa adeɛ a baabi te sɛ Oguaa ɛna na ɛyɛ the seat of the government. Nti deɛ yɛmfe ani nkyerɛ hɔ. Nti ɛdeɛ ne kyerɛ wɔn, yɛko yɛ ara from Nana Tibo so ɛbaa Nana Owusu Bɔre so. Ɛduru mmerɛ bi no, na wɔn a wɔn wɔ apa ha sei no, na wɔn yɛ ate atwea. Ɛna wɔsɛ saa adeɛ a wɔde, the syrup de nkyira no, wɔde bɛba Dunkwaw. Enti bere a wɔde baa Dunkwaw no, kyidɔm na wɔde no sii ano wɔ Lower Denkyira. Mind you, Denkyira is divided into two, yɛwɔ Upper na yɛwɔ Lower. Enti bere a wɔde sheet no baa uh, Dunkwaw no, ɛha ɛna ogyaa kyidɔm sɛ wogyina ha na madwuma biara nka wɔ sɛ meyɛ no Gyina m'ananmu nnɛ ɛyɛ. Enti other factions no wɔn starte sɛ wɔn repagya wɔn ho a na Kyidɔm abrɛ wɔn ase. Enti Kyidɔm no n'adwuma a wɔyɛ no ɛyɛ bebrebee. Wɔtumi gyinaeɛ maa other factions no wɔn antumi antwe wɔn ho. amfiri te sɛ aserebufoɔ no a wɔwɔ denhyirama mu, wɔantumi antwe wɔn amfiri wɔn ho a ɛna ɛne ɛde ɔto. Nti yɛ nana kyidɔm nana yɛhwɛ ɛtoto nneɛma biara nka ɔman he no wɔ hɔ a ɔbɛtotoɔ no kyidɔm ɛna ɛhwɛ ɛma saa nneɛma nyinaa totoo yie because saa time no ɔman he nankasa wɔbɛdi du nkwaw ɛna wɔagya lowa no nyinaa de ama kyidɔm nti wobisa sɛ kyidɔm Wobisa sɛ kyidɔm ne nnwuma a wɔyɛ ne nnwuma a wɔyɛ ebi ne sɛn a, in other words no, wɔn na ɔyɛ the regent ɛwɔ Denkyira mɛm sɛ ɔdɛfoɔ boa mposi wɔnya duru n'akura asisi a paa ne yɛnya ɔhen foforɔ a kyidɔm ɛna ɛyɛ the regent. Ɔwɔ na ɔhwɛ sɛ amammuo a ɛwɔ soɔ biribiara so yɛ ne aban mpanimfoɔ ne adeɛ na yɛbɛtoto nneɛma yie. Nana yɛbɛda wo ase na wo din no na wobɔ maa yɛ anka yɛni bɛgye. Oh, me de menim wo din sɛ onim me din a me de menim wo din paa mehu waa mehu da. Nso mehu woa no mahu. Yɛfrɛ me Nana Oduro Apeako yɛ a ɔtɔ so mmienu. Ayokofoɔ hene yɛ a ɔdi Nkyerɛman mu. Nana Oduro Apeako a ɔtɔ so mmienu. Ɛɛ yɛde bɛsi na ansa na yɛbɛwie no, ɛɛ Nana Manu wɔ biribi kakra a ɔpɛ sɛ ɔde sɔ yɛ so. Ɛɛ me ara me wɔ faase ɛɛ Asamoah Boateng deɛ na ɔreka no. Eh, mepɛ sɛ emu yɛ du kakra. Eh, obi wɔ hɔ a, onim sɛ eh, dɛnkyerɛ abusua no, mfantefoɔ wom, borofoɔ wom, eh, obiara wom bi, eh, egbefoɔ wom, bumifoɔ nyinaa. Enti me ara koraa me abakomahene mekɔfaa no firi Winneba. a ɔka Fante, a wɔn nyinaa yɛ Dankyirafoɔ. Na Sɔlpɔn, sɛ monnim a, ne din ankasa de Akyemfo. Ha nti me nananom na de y'abusua no, Buroni bɛka sɛ creme de la creme, wɔn a yɛpɛ sɛ yɛbɔ wɔn ho ban na ntɔkwa no ba a ebi nka wɔn na yɛde wɔn akɔsie wɔ Sɔlpɔn ne Sɔlpɔn hɔ. Wɔsom yɛ bo. Enti me nana baako koraa a ɛyɛ Kotoku man hene baako a wɔfrɛ no Nana Kwadwo Kumah, ntɔkwa no mu no, yɛ odwane kɔɔ Akyemfo. Nti ɛhɔ na Asante kɔ nyaa no, kyee no, kuu no de no baa Asante. Ɔno koraa deɛ na sɛdeɛ na wako ama Asantefoɔ no ani abere no, wɔhow no koraa ɛ. de wɔn ma ɛwɔ no ɛwɔ no ɛwɔ no wɔduro mu wɔ kwaama kwaama a wɔbɛfa no firi asabii nom ɛhɔ ɔkaa sɛ wɔn se ɔnkɔ ɛpo no so ɛna ɔse ɔnkɔ po no so bɛrima ko a wɔnsi nsuom no ɔham ɛna wɔn kun no wɔn de no kɔ ɛnti mpɛ sɛ wɔn ho sɛ Wɔn a ɛwɔ Sorpon ne Koromanten ne ade no nyinaa no yɛ y'abusuafoɔ mapa, a wɔn yɛ Denkyirafoɔ, a wɔn yɛ akyemfo. Ɛkyerɛ sɛ yɛka sɛ Denkyiraman ɛso a, yɛnka no yɛ ano, ɛmu nkyerɛmu na Nana Manu nso de adom yɛn no. Ɔdɔfoɔ, me din de Nana Asea Ampofo, gye gu so hwɛ Adom TV. Denkyiraman mu ne yɛwɔ, yɛhwɛ sɛ ɔdɛfoɔ boa mpo nsɛm a ɔtɔ so mmiɛnsa, yɛbɛgya no kwan na yɛagya no kwan yie. Yɛbɛsan atoa so.